N tin yɛla scenario shɛli mini m ma bi so n-daa ʒiya ka bari maa ŋɔ kana n-ti as normal fi sabidillahi ka n yɛl o tɔ Naawuni ni yihina n na ka. Ti na ʒila ni kamaa two hours later ti mali ti ma bi so ka o ti zaŋ o tibili kpa ma n-ŋumsi yɛltɔɣa niŋ ma ka n wuɣi m maŋa n-yihi five cedis ti o. Ti mali windab so nimaani ka o gba yɛli ma yaa niŋ o ai bahi maa bari maa ŋɔ a ni di kana a di yɛl o ni daa ka laɣiri ka n yɛl o yaa M mabiya tɛɣu n yɛla, ni zaŋ laɣiri maa ti so maa, lab yolli ka a nya o m mali di bukaata gari bara maa ŋɔ. Ti ni ʒi kpe ŋ-ŋɔ, a mi nya ka o yiɣisi mali bara bee kaman a mi ni wum ni o chaŋ gbibi ŋarim maani bara. O malila paɣiba ni bihi ŋun mi diri di gari bara maa. Bara maa ŋmaa ŋun tuma m-bala hoo! Ni bi tooi maa, m malila iyaali. Naawuni ni puhi ma shɛli, yi zaŋ li kuli kahi n iyaali, m paɣiba ni m bihi ti di. Di mali anfaani n-gari ni n zaŋ ti bara maa ŋɔ maa. Naawuni zuɣu, a bɔŋɔ ni n yuli li kahi n iyaali maa a yi di li, Naawuni ni puhi ma shɛli m-bala. Ni bi tooi maa, o ni chaŋ next person sani. Ŋun di ka guui, ŋun dihi o iyaali ka gu ka o to. N ni zaŋ li ti so mi o mali di yuus gari bari maa ŋmaa. O ku tooi yina mali bara, o bi maandi bara, dindali maa mi di bi viɛli ti o. O bambaŋ mi hali n ti zaŋ o o noli kpa ma n-yɛli ma maa, Sɔŋ ŋun ma ka n di bindirigu ŋuni n-ni diriri gari bari maa ŋma. So ti ʒi nɛli ni sara malibu di niŋ very important n gari ti yi zaŋ chaŋ ti ti shɛli polo ni bɛ boli ti yuli maa. Tɔɣiri yiŋga lan bɔŋɔ ka yɛn zaŋ pahi, Ti di din shɛhira bee ka wum li hal ka m mi li bahi ti bi boondi yuya, afa timsili n-nyɛ o, o ku beni. Ka ti ma bi so, o nyɛla liɣiri, ka ku bɔri a, o so n-ku gbaagi afa maa ka o bɔri ni afa maa o ku tooi binshɛɣu ka yihi thousand five, fifty million, ka m zaŋ li ti ti afa n-nyɛ li, ɛɛ ŋɔ maa ka je ŋɔ sɔŋsim bahi, n ku taami, n ku bɔrimi ni a ma ma n zaŋ li m-mali a bukaata, ka afa maa yɛl o, Tɔ! Naa niŋ a barika ni alhamdulillah, a ni bɔri binshɛɣu kam Naawuni ni ti a bahi n-yɛl a la yɛtɔɣ shɛli. Labsim laɣiri maa kuli nti nyɛ five minutes ti a maŋa. Labisim laɣiri maa kuli nti nya yuŋ dahin yɛn taai maŋa n-dɔni gbihi ko yuli maa famili puuni n-nya so beni ka mali laɣiri maa bukaata zaŋ li chaŋ ti ti o ka di taɣi yɛl shɛli yi famili maa ni n mi ni di to kpuɣi ma alikauli ka zaŋ li ti lala nir maa ni o zaŋ mi 15 million maa so ŋun beni din tooi change o life yi famili maa ni ka o mali iyaali ni bihi. Lala ka afa maa daa yɛl o. N mi ni yɛl a ŋɔ di boi kamaa ni bi dili ma ka chaŋ ti bi niŋ la n suhira mi Naawuni ni bɔri shɛli pam n bala gba n gari a ni zaŋ na ti maa ŋɔ n tuhi daŋ zaŋli kpɛ a daŋ puuni yuli ma so mali la thousand five maa because man afa ŋɔ ka so yɛn yɛla ni hali five thousand problem kama ni deei n deei mi pahi bɛɛ di tu ni ti wuhiriya musulinsi maa o ni daa yɛli shɛm maa di tu ni ti wuhiriya ti daa diini maa zaɣa maŋli ni nyɛ shɛli a yi tahi ma bia ka o di ŋun niidirili karim pun galisi shɛli a ni yɛn zaŋ chaŋ ti pahi shɛli polo ka bi boli a yuli